Batyr. Batyr Estoniýadan goşulýar Batyr. Estoniýa Ýewropadaky okuwlarynda diňle Astara Ýewropada näme mümkinçilikler bar. Dogry.
Gelşiler.

Aslynda nämäňiz temanyň başy a şuny ýalakdy Ýewropada ýokary okuw jaý mümkinçilikleri bolup geçýärdi ondan soň gyz şony gürleşer hatda geçenki nemedede öňki ses bermedede iň känleň wirtda şu Ýewropada okuw adamlaryny ne şo Ýewropa tarapyna okasy gelýä bilesi gelýä şo taýdaky okuw ýagdaýlaryny ondan soň nägile indi esasan hem okuw hem galjak ýer ondan soň we okuwyň daşyndan işlemek mümkinçilikleri şonam kän soralýa hani okuw näçe günde işläp bilner näçe günde nime bolar diýip. Ondan soň gyşgasa şondan başlasak, edil meň häzir öz firmamy üstüne ugradamda, häzirki ýagdaýda şo Polşa bar, ondan soň Rumyniýa bar, Wengriýa bar, i biram seň bilen iş birlik etdigiňiz Italiýa bar-da. Şolara neme etýäs? Bular köp nemede nägilek diýsem, belli bir wagtlaryň içinde şol ýurduň tarapynda, meselem, Wengriýany ele alsak, Wengriýa öz hökümeti tarapyndan talyplary çagyryş edýär, belli bir zatlary isleýär-de, ýöne iňlis dilini bilýäniň hakyndaky subutnama, sertifikadyň, ondan soň gysgaça bir interwýu edýär, i ondan soňam şol gazansaň, seni çagyrýar, şo hökümet tarapyndan, şo Wengriýa hökümeti tarapyndan okaýaň. Ondan soň bärde gerek, bärde-de geçýär, Türkmenistan tarapyndan hem gidip bolýar, bärde-de uniwersitetlerde goýulýar çagyryş nemeleri. Ondan soň. Ýene beýleki Polşa gelemizde-de, Polşada göni Türkmenistanda bärde nemesi bolmansoň, posolstwosy bolmansoň, Özbekden ýa-da bolan ýerlerinden gitmelidir, ýa Türkiýeden, ýa Özbekden, şol iki tarapyndan, ýa-da nemeden, Azerbaýjan, Azerbaýjanyň üsti bilen. Ondan soň, Rumyniýa göni bärden gidibilýärler, Aşgabadyň özünde posolstwosy bar, tabşyryp hem okuw, hem bakalawr, hem master haýsyna nem etseler.
Şu wagt nähili neme Wengriýa men soraýyn biraz iňlis dilde näçe nähili şu aýdanyň arasynda iň iň gowusy Warşawada okamak gowy ondan soň bir minut. Sen dowam edip beren maňa mikrofon gelen ýerde gapyň. Düşündim.
Çynýalat. Wengriýadaky-da, Wengriýada-da iňlis dilini bilýäniň hakyndaky neme gerek, nälik diýsem, sertifikat gerek. Bu, hany, kurs merkezlerinde-de bolup biler. Hökmany suratda sertifikatyň bardygyny neme etmeli. Buram, aý, şol sertifikatdaky bilýäniň hakyndaky siz bilen neme edýärler, nälik diýsem, çagyryşda interwýu etýärler. Şol interwýuda-da bir diňe sertifikatyňy öz ýeterli däl-de. Ondan soň interwýuda-da şo bilýäniňizi subut etmeli-dä bu edip. Häzir bäş munt gonjam gelsin. Ondan soň has giňişleýin dowam edeliň. Goşmaça soraglar bolsa sorap bilersiňiz. Hä, geldiňmi? Ha, o emin näme, eýs näme diýýärler?
Ha. Sen ýaňky ýaňky bir Polşada zat okuw sen ýaňky iň esasy soraýan zatlar iňlis dili-le, şo iňlis dilini nähilek görkezmeli okamak isleýänler? Iňlis dilini näçe garaşýarlar, näil sertifikat garaşýarlar, ýa özleri test edýärmi, ýa IELTS, ýa Duolingo ýaly test soraýarlarmy, sertifikat? Indi şuny alak, Wen, Wengriýada geçen ýylkyda şuny ýalak etdi. Meselem, Türkmenistanyň çägindäki kurs merkezleri bolýar, dogrymy? Şo taýdaky ballaňa-da seredýär. Meselem, şo taýdaky ballaň uly bal alan bolsaň, şonam kabul edýär. Ýöne elbetde, hany, IELTS-den sertifikat alybam ep-esli wagt bolandyr sen muny alanyňa, ýöne iňlisini interwýuda hiç bir şekilde gürläbilmeseňe-de, interwýuda özüňi alyp çykyp bilmeseň, sertifikadam kän peýda edenok-da. Ikisi deň derejä gitmeli-dä. Hany, hem iňlis dili bilýän bolmaly, hem subutnamaň bolmaly-da şony bilýäniň hakynda. Şo şekilde alýarlar. Ýöne hany, diňe Duolingo ýa-da şon ýala kurumsal bir ýer bolmaly diýen neme ýok. Hany, diňe şo bolmaly, şo bolmaly diýen ýok esasy. Ýöne ýene-de sertifikat isleýär, gerekli-dä. Teşekkürler. Indi ýaňky bulaň üstüne men bal näme Baltik ýurtlary aýdyp bereýin. Baltik ýurtlary ýaňky Batyr, Batyr Estoniýada okap ýör. Tallin, Tallin tehnologiýa uniwersitetinde. Onda Estoniýanyň gowy tarapy scholarship Tipler bar, Estoniýaň ýöne Estoniýada üstünligiňe görä-de, nähili diýen okuw tölegini töleýär, ondan soň ýaňky performansyňa görä goşmaça stipendiýa-da berýär. Ýöne Estoniýanyň iň gowy tarapy näme diýseň, birinjiden okuw sistemasy dünýäniň iň gowularynyň arasyna girýär, soňky. Indi olar Amerika zat bilen deňeşdiriňde elbetde ýene pesde, ýöne töwerekdäki gidip bolýan Okuwa aňsatlyk bilen gidip bolýan ýurtlaryň arasynda Estoniýa iň gowularyň biri. I tehnologiýa tarapynda ýaňky soňundan okap börkäň işlemäge limit goýanok. Beýleki ýurtlarda part taýmdyr işlemek. Ýagny ýigrimi sagat işläbilýäň hepde. Estoniýada okuwyňa ýetişýän bolsaň hiç kim saňa şunça sagat işlemeli diýenok. Doly işläbilýäň. Degani. We tehnologiýa kompaniýalary köpet saýda. Olam näme diýmek bolýar? Has gowy iş mümkinçilikleri, karýeraň üçin tanyş-bilişler ýene şonýalak we okuwyň okap ýörkäň bi Erasmus programmasy zat bolýara. Ýa başga başga bir semestr başga uniwersitetde okaýaň. Şolar zatlaram gowy. Gowy ýurtlar bilen baglanyşylan. Onda ola birinji Nemes tarapy gowy tarapy Estoniýaň. Ikinji gowy tarapy näme Latwiýada. Latwiýa indi beýlekä görä pes. Şonuň üçin birler özüne okuwçy çekmek üçin döwlet tarapyndan stipendiýa berýär. Meselem, Latwiýa. Bakalawra-da berýär, mastera-da berýär, nimädä. Estoniýa ýöne meselem esasy master ýa PHD tarapynda esasy köp näme berýär. Bakalawra gaty az, gaty gowy bolmaly. Ondan Lituweniýada Wilnusda, Wilnus tehnologin. uniwersitet bar, olam ýene IELTS, Storia ýa-da şu Duolingo bilen hem tabşyryp bolýar. Olaram ýene mugt okap bolýar. Mugt okap bolýar, näme, SAT-iň wagta wapşe-de. Indi Amerikadaky uniwersitetlere gaty ýokary SAT gerek-dä stipendiýaly okamak üçin. Ýa-da meselem türkmende meň öz jigimden bilýän ýa-da deň-duşlarymdan köpüsi Bilkende zada gidýär. SAT-si bar bolsa, gowy SAT, Bilkente gidýärler. Stipendiýa berýärdi tä Bilkent. Okuw skriptlemesini alar diýe Türkde, Ankarada. Şoň ýerine meselem men bolan, men bolsam özüm SAT-im bar bolsa, SAT-im Amerika full scholarship almaga ýetmeýän bolsa, ýaňky Wilnýusda, Wilnýus tehnologiýa gowulaň biri, ýaňky Estoniýadakylar gowulaň biri, şolar kabul edip üstüne stipendiýa alyp bolýar, SAT-ni görkezip. Sinde-de, Wilnusda-da, ýaňky Lithuaniýada-da şon ýaly, Estoniýada-da, neme, Latwiýany bilemok, işlemeýärdi, ýöne ikisinde-de işlemäge limit goýanok. Bakalawr bol sen, master bol sen, doktorantura bol, tapawudy ýok. Indi ýaňy soraglar. Estoniýada master etmek. Estoniýada indi näme okajagyňyza görä gitge, bilemok, eger okajak bolýan ýeriňiz IT ugry bolsa, ýaňky ýaly zatlarda gaty gowy Estoniýa, kompýuter ugrundan. Onuň daşynda-da, Göni şu taýda okan türkmen oglan-gyzlary bar, şolar bilen göni gürleşmek has gowy bolup biler, şu wagt ýaňy Batyr bardy, meselem, şu wagt Emel agasyn, ol bakalaura okaýar, saýbersekýurity. Indi. Ýa talyplar üçin hem kän gymmadam däl, hany nemesi, ýaşaýyş şertleri bar-a, beýleki neme şäherlere seredeňde. Ýewropa ýurtlaryna garaýan. Hawa, o tarapam bar, ýöňki gymmat däl, obşit zat bolsun ýa-da ýaşama şertleri üleme däl-le. Ýöne, elbetde, şunam aýtmaly, howa şertleri sowukdyr, Türkmenistana garanda sowuk. O tarapyny pikir etmän gitseň, ondan üç ýyllap Sögünmäň de maňa barata seni diňledim Estoniýa gitdim. Ýa men Estoniýada ýaşadym özüm alty aý ýaly ýaşadym Estoniýa. Maý aýynda doňakçylykda pikir edip görendim. Şu wagt töwerek daşyňyzda güller çykan bolsa ýapraklar gül açan bolsa Estoniýa hiçisi ýok şonuň. Intägem garlar bar zatlar bar galyndy gar zat bol ýerde Estoniýada. Maýa ýakyn ýaprak çykyp başlaýar maýyň ortalarynda. Şu tarapyny pikir etmeli. İyi garanky çalt düşýär, ýaňky demirgazykda bolan soňlar. Ondan soň ýaňky Italiýa, Italiýa barada aýdalylar, Italiýa barada. Indi bular bilemok, bir neme diýenler, şu wagt mastery köp gyzyklanýarlarmy ýa bakalawr gyzyklanýar, şoňa görä men aýdaýyn. Ara esasy Bakalawr, gyzyklan- esasy ba- bakalawr, birinji gezek okajak bolýanlar-da gat köp gyzyklanýanlar. Şu ýyl okuw gutaryp oturanlar we okuw gutaryp Indi bärde ekzamene zada taýynlanyp, dili zada öwrenip, bir-iki ýyl wagt geçirenler dagyň gowy ýere giderin diýip, gowy şähere giderin diýip garaşyp ýörenler, esasy şolar. Hawa, onda bakalawr bolsa, sebäp indi bakalawrda indi dört ýyl-a okuw obwisnýi, dört ýyl okalýar, a indi şo biziň attestadymyz on bir ýyllyk bolansoň, ne sto Italiýanyň ýagdaýy, geçen saparam aýdyşymyz ýaly, ne bir ýyl podkurs okamaly edýär-de, Fransiýa, Italiýa, Germaniýa, Ýewropanyň beýleki ösen ýurtla. Lar şony talap edýär. Onda Italiýada şolaň adyny pasport okumag üçin iň gowulagyň ýeri sebäbi neme soranok, italýança bilmegi soranok, mejbur edenok. Geleňde, meselem Germaniýa pasport okamaga geljek bolanda ger nemisçe bilmeli biraz. A birmi, A ikimi şony ýa biraz bilmeli. Üstüne-de çykdajylar gaty gymmat. Italiýada Şony soranok. Italýança bilmedi diýýär. Onda alty aý italýança okadýar, ýaňky bir semestr, ikinji semestrem italýança, italýan kulturasy, ondan soňam okajak bolýan tapanyňa görä, soňky bölümiňe görä, inženerlik bolsa matematika, fizika, himiýa, biologiýa, şon ýaly sapaklar bilen üýtgeýär. Indi Italiýada geçenki aýdanlaryň biri gutardy wagtyny. Men şu jigimiň okap ýören uniwersiteti bar Rimdäki Sapienza şu açyldy şol. Şu şu aýyň ortasynda açyldy tabşyryşyklar. Ýaňky podkurs üçin. Olam geçenki diýşim ýaly iňlis dilini Duolingo görkezseň bolýar-da, Duolingo test görkezseň bolýar. Hatda käbirleri bar iňlisçe bilýän diýip, ýöne Interview girseňem bolýa ýigrimi minut. Ýagny neme däl, kän talap ýokary däl. Plyus okuw töleginem ýaňky ýala bölüp töleýäň. Edil diýşim ýaly. Bu ýaňky wagt hawa üçe bölüp töleýäň, bu daýn ýanwarda tölemeli eken, a üçünjiň soňky bölegini. Wapşe gowy eken, a dekabryň aýagynam bir zatdy. Rimiňki bar-a, Sapienza. I öz nemesini okaňdan soň, podkursyny okaňdan soň beýleki uniwersitetiň öz içindäki sapaklaryny-da göni geçirýärler. Täze Nizami tabşyrmasyz. Hä gön şo
gutaran ýerinde gön başga beleki birinji kurslar bölüm saýlap başlap Öz uniwersiteti şo okan patkurs okan uniwersitetinde başlap ölýär. O tarapa Dogry. Dogry.
Biram ýene goşmaça sorag şunda şeýlede soraldy näçe sagat işlemek mümkinçiligi berýär diýip men patkurs okap ýörkä. Meselem indi öňünde tomus üç aý kanikul bar dogrymy? Biram gyşda bolup bilýär ondan soň okuwyň daşyndan Çykypdy soňmy ýa-da nälik şonam bir kynalmasaň. Okuw wagtynda ýigrimi sagat, okuw wagtynda ýarym stavka, ýarym part taým bolýada, kyrk sagat bolsa ýarysy ýigrimi, okuw wagtynda. Ýöne tomusda doly işlemäge rugsat berýär, tomusda üç aýmy näme, üç aý. Ýöne şo tarapy gowy. I ýene bar. Italýanlaryň ýagdaýyny aýdaýyn. Italýanlar kän neme däl, nemsler ýalak, kanuna görä ýaşanok kän. Indi bu näme diýmek bolýar? 20 sagat sen işleýäň, hä? 20 sagat, aslynda 30 sagat işleýäň diýeli. 20 sagadyny legalny bank şodyňa geçirýär tölegini. Soňky 10 sagadyny hem elden berýär nagt. Boldy?
Hiç Ýok, ony ýaly neme däl. Ýöne türkleriňki ýalygam hemme kişi underground illegal işleýär ýagdaý ýok. Ony ýaly zat ýok. Legal işläp bilmeli. Nemislerdi-de bar, ýöne nemislerde nemis bir etmeýär şony aňsat aňsat. Bilýäňmi? Dogry.
Nemis bir etmeýär, ýöne meselem men ýaly bir Germaniýada firma açan bolsa, ol edip biler meselem. Dawaý, bolýar mesele ýok.
Dogry. Biram goşmaça aýlyk çykdajylary soralýar. Meselem, aýlyk näçe ýatak jaýa, iýip-içgä, biram ýol tölegine zadna näçe çykar diýýär-de, meselem, barandan soňky ýagdaýyndaky talyplaryna sorag. No, ýatak jaý indi iň esasy çykdajy ýaňky ýaşajak ýeriň-ä. Onnoň o taýda-da nirdeki ýaşajagyň, ony ýaňky obşitde ýaşajak bolsaň, üç ýüz ýaly zat. Üç ýüz ýewro alýan otagyňa görä üýtgeýär-de hytaýam, ýöne üç ýüz, dört ýüz arasy diýip gelip bilersiň. Ýöne özüň private room, ýaňky şahsy bir öýden öýi paýlaşyp ýaşajak bolsaň studentler bilen ýa biriniň ýanynda, onda bäş ýüz, alty ýüz ýewro minimalny gerek Rimde. Milan şoň üstünde münderäý, Milan has gymmadyrak, şoň üçin eger Hünäriňiz ýok bolsa, ýa-da bir zat iş edip bilýän bolmasaňyz, Milanda okamak gymmat, gymmat çykýar. Milan gymmat sebäbi Näme seredip görseňiz, Milatn hem aýlyklar o dereje ýokary däl, ýöne London ýaly gymmat nemeler, kwartiralar, jaýlar. Şonuň üçin Milan däl-de, Milanyň töweregindäki şäherler ýa-da ýaňky ýa Rimdi ýa beýleki ulurak şäherler gyzykly Italiýada. Oň daşynda ýaňky iýip-içgisi zat Italiýa gymmat däl o temada. Gowy naharlar arzan baha alyp bolýar. Ýolam otuz ýewromy nämemi bir zat. Ýaňky aýlyk nemesi bar-a. Hawa. Karty.
Hawa, goşmaça student bolsaň, oňa-da has neme bardyr. Hawa, şo-şo student. Neme däl, Italiýanyň gowy tarapy, hem okuw tölegleri gymmat däl soň. Okuwa başlanyňda, ýaňky diýip oturyşym ýaly, ýedi ýüz ýewro-da ýyllyk okuw tölegi onnoň. Plýus ýaşaýyş gymmat däl. I ýaňky iş. Şertleri eger tehnologiýa zat işlejek bolsaňyz onda Rimde zat ýok onam aýdaýyn. Ýok men tehnologiýa däl hemme zat tehnologiýa görede okuwçy wagtym işlemäge şert barmy diýseň onda şert köp okuwçy wagtyň we ýaňky ýalak müň müň ýarym iki müň ýewro pul gazanmak kyn däl okuwçy bolup. işläp bolýar şertleri. Ondan olam sen okuwçy çykdaýjyň sekiz ýüz ýewro çykýar çykarýan bolsaň ortaça diýeli aýlyk okuwyň ýaşamak üçin şoň üstünde aslynda iki essesini gazanyp bolýada gowy tarapy e oň dysynda ýaşamak kulturaň özi ýetikde rimde ýaşamak biram Türkmenlerimizde soralýany, köp soralýan zatlaryň biri bar, meselem, birinji ýyl üç ýarym müň ýewro, bäş müň, biram alty müň ýewro çenli dil kursuň tölegi bar diýdiga, dogrumy, italýança okaýan. Ondan soň köp kişi indiki ýyllarda şon ýalak tölejek ýalak kellesine düşünýärda ýaşlaň hany indiki ýyl hem şon ýaly kän gymmat tölemelinka diýip. Soňky ýyllar şo ortaça Italiýada ýedi ýüz den başlaýada ýa-da uniwersitetden tölegi. Ýedi ýüz, ýedi ýüz müň ýarym ýewro aralyk. Döwlet, döwlet. döwlet uniwersitetleri. Olar hem döwlet tarapyndan hem töleýäň, başga zat ýeň. Ýa-da eýle. Kyn däl-le. Töläýler eken, ummasyz nemede işläp töläp boljak nemedende, derejede diýen ekälik.
Ýöne iň gowy ýeri Italiýa, men olardan hem beter bar-a, neme tarapy, wiza almak kyn däl. Ýaňky ösen ýurtlar pikir et men ruminiýa wiza alarsyňyz bolýa ruminiýa ruminiýa nir italiýa nirde umuman ýöne meselem näme üçin italiýa gitmek gyzykly wiza almak aňsat näme üçin aňsat sebäbi germaniýa gitjek bolaňyzda ine men aýdaýyn germaniýa okuwa gitjek bolýaňyz germaniýa gideňizde hasabyňyzda sekiz müň Dokuz müň ýewro blok goýmaly, Ýewropa. Indi men Şweýsariýa gitjek boldum özüm, Şweýsariýa. Maastra gitjek boldum, onda ýigrimi dört müň ýewro goýmaly, ýigrimi dört müň frank. Şot. Olam nähili goýmaly? Şweýsariýadaky bir banka goýmaly, Germaniýadaky bir banka goýmaly, Fransiýany bilemok. Ýagny kyn, finans tarapyny görkezmek kyn. Nämäni? Ýigrimi dört müň ýewrony bloklap goýmaly. Fransiýa, Germaniýa üçin sekiz müň, dokuz müň ýewrony bloklap goýmaly. Italiýa näme edýär? Türkmenistanda goýaý diýýär. Türkmenistandaky bankda alty müň ýewro. Oň gowy tarapy näme? Türkmenistanda döwlet kursy bilen hakyky kurs tapawutla. Hawa, hawa. Sen alty müň ýewroň o taýda müň ýarym dollar zat bolýar. Şony goýýaň. Kakaň ejäň aýlygyny görkezýäň. Boldy. O şot bar Türkmenistanda o daşary ýurt bankyny tapmaly, birini görmeli, oňa pul geçirmeli. Eý, o zatlar ýok, olarda ýok. Ýaňky ýa okuwa geleňden soňam bärde ýaňky diýşim ýaly neme strikt däl. Näme diýilýär? Kanunlar saňa ýöne ýok ýerden bir kanun tapyp öňüňe getirenoklar-da italýanlaryň gowy tarapy. Okomana rus. Şu türk bir döret neme döretýärler-de, ýol açýarlar-da ara hem kynçylyk Hawa, däldir, biraz zor.
okomada indi özleri çekmek üçin stipendiýa berýän uniwersitetler-ä Mainnona geçipdir şu wagt men gördüm men. Üstüne tölegini hem muzetdi, üstüne-de sekiz müň ýewro pul berýär. Ýöne munuň üçin SAT bilmeli, lat bilmeli. Ol hem döwlet okuwy, Wenesiýanyň gapdalynda bir uniwersitet. Ýöne o zatlar üçin ýaňky ýaly eger indi men Italiýada okamak isleýäniňiz bar bolsa, magistratura bolsun bakalawr göni maňa liçni göni ýazyp bilersiňizda emailma ýada nemeden şu taýda häzir kommentariýadan ýazsaňyzam men goşmaça ýaňky gürrüň beräýerin ýaňky soraglaryňyz barada jogap berip bilerin italiýa barada imенно nädeňde çalt haýsy geçip bolýa bilýäňmi
ondan soňra neme Bularyň soragy bar şu taýda. Näme soragdy Italiýa? Ýok. Soraglaram ýitip gidýär o soraglaram.
Ýokarrakda men hany göreýin. Rumyniýa hakynda aýtsaňyz diýip sorapdyr. Rumyniýam gowy. Bu tarapy tomus işlemäge rugsat berýär. Şu wagt biziň biz biz tarapdan giden talyplar bar. Häzirki ýagdaýda meselem gyş ok gyşam part time işleýärler we tomusam 3 aý taks neme Uber-de işleýän o er oglan bolsa prawaslada bolanlar arkaýyn işläp gowy neme edýänler bar. Hem okap hem işläp şo tarapyny kän o diýen gysanokda. Ýaňkyýarak diýsek meselem ýigrimi sagat rugsat berýän bolsa otuz sagat işleýänem bolsaň galan hakyňam berýärdi. Talyplar üçin aslynda gowy neme. Rumyniýada we işem tapdyrýar, hatda şuny ýaly taksi işleri, şony ýaly oglan oglan näme üçin prawaty bolanlar üçin da şony ýaly işläp ýörler. Nazar soraýar, Hungarium stipendiýam barada tejribäňiz bar bolsa diýýär. Şu Wengriýanyň stipendiýasyny näme barada? Biz aga bilen sen habarlaşýalyň öýdýän. Şo näge gelen? Hawa, oňam wagty bar. Meselem, dekabryň ýigrimisinden ýanwaryň on bäşine çenli wagt şo, şol aralykda alýarlar-da. Şo gysga bir wagt neme etýär belli bolýar. Şol aralykda alýar. Edil indi häzir-ä wagty däl oň. Ýöne ýene açylar şo wagt gelende. Alýar şo nemäň we, wengriýaň hökümeti tarapyndan gidilýär. Ýöne bu ýyl diňe neme üçin o ätdi? Bärde-de Türkmenistan tarapyndan hem gidildi-de. Türkmenistan tarapyndan tabşyryldy. Eger bakalawr üçin ýa Türkmenistan neme etdi, ondan soň master üçin aňry özi ylat etdi. Wengriýa hökümeti öz boýnuna aldy-da. Şo şekilde. Bärde-de Aşgabatda neme edýär, uniwersitetlere goýýarlar rek nemesini şo wagtynda, ýanwaryň, dekabryň soňunda, ýanwaryň ortalarynda şo wagt ekzamen wagtlaryny, zatlaryny. Ýöne olam ýene şo hökmany suratda dil sertifikat isleýär. we gowy motivation beripdir ony onam hökmany suratda ynandyrjylykda hani şoňa hem hem dillen sen bilen intervýu edende ynandyryp bilmeli hem ýazanda da şoň ikisi deňräk gelmeli şol gat möhüm stipendiýa aljak bolaňyzda biz meselem men özüm kömek etdimde başga töweregimdäki adamlar sen polşada warşawada bir private hususy uniwersitet bar. Psihologiýa ugrundan gowy okadýar. Indi meselem ilk üç kişäm bäş kişä stipendiýa berýär, okuw tölegini mugt edýär. Okuw tölegem bäş müň ýewrom, sekiz müň ýewrom, şu bäş müň dödýär, bäş müň, alty müň ýewro. Ine şu taýda nähili gowy motivation letter, ýagny nemäňi ýazybilseň-de, şoňa görä alýar. Esasy stipendiýalaryň birinji nemesi şoňa görä. Ýada geçen bir ýene dos oglanlaň biri Hytaýda okap ýöredi, indi näme Çehiýa mastery tabşyranda ýene şon ýaly. Häzir kabul edilmek üçin gowy gowy bölümlere şu motivation letter gowy ýazmaly. Onam gowy ýazmagyň ýoly näme bilen näme? Özüň barada nähilek Şahsy durmuşyň hekaýalaňdan baglaşdyryp geljek barada nähili arzuwlaň bar? Şo arzuwlaňa ýetmek üçin uniwersitet nähili rol oýnaýar ýa-da şo stipendiýa näme üçin gerekli saňa? Şo zatlara gowy ynandyryjy jogap berip ýazmaly. Hawa, ynandyryp bilmek esas bolup durýar. Başga näme Aslynda diňe sorag stipendiýa bar? däl ony hakykatdan uniwersiteti gazanjak bolsaň ynandyrp bilmeli. Ol stipendiýadan öň ilki uniwersiteti gazanmaly. Otaýnadanam sebäbi tabşyrýam kän-de okuw mut diýip. Hum. Ondan soň okuw tölegleri mut diýip tabşyrýam kän. Hatda okuw okuw gazanybilseň hem okuw tölegi mut, hem ýatak jaý mut, buram ýol neme-de berýär. Ýol üçin kart berýär-de arýa, awtobus ýene ýeke şo şäher içindäki nemeler üçin. Hawa.
Ýöne.
Hä, onda-da şo interwýu esasy mesele bolup durýar, buram ýaňky dil sertifikada hökmany surat düşleýär, geçen ýyl biz şo nemedemize taýynlanymyzda, ýöne gowy tarapy gaty köpi sinemänem kabul edýär, ýa Rumyniýada kabul edýär, Wengriýada kabul edýär, bärdäki şo kurs merkezleriniň sertifikady bar, şony kabul edýär, hatda kabul etdirdi hem birki sanany. Şo şekilde.
Başga Ýewropada okuw. Çehiýa, Praga, Praga bar indi sen ol ýaňky nime näme ýaman bir hili. Bilemok öz tejribämden näme indi men öz jigim Praga gide gitjek bolanda şu özbege wiza almaly, özbege barmaly, o taýda egleýärler. Şo şo şo neme Eden soň indi dilim ýandy birazjyk meň. Ara Türkmenistanda ilçihanasy bolmasa şo ýeriniň Estoniýa aňsat mesem Estoniýany gowy görýän Estoniýany näme diýseňem men reklamasyny ederinem öwerinem Estoniýa. Estoniýa wiza tabşyrmak üçin bir hepde, bir hepdede alyp bolýar wizany. Gepiňi düşündirseň okuwa ýetişemok dat diýip aýdybilseň derdiňi kabulam edýärler ir. Estoniýanyň şo tarapy o işleri ýaman çalt gidýär. Ýöne oň daşyndaky beýleki ýurtlarda men Çehiýada dilim ýandy meselem. Gaty köp pul ýitirdim-de. Ýaňky Çehiýa ekonomika uniwersitetinde jigim bakalawra başlajak wagty ol Özbege gitmeli, ony etmeli, muny etmeli, o tarapy kelleagyry. Şonuň üçin indi men-ä öz jiglemmiň hemmesi Italiýa. Ýani ikisi şu ýyl gelmeli Italiýa, biri-ä geçdi, indi kabul edildi. Eýlekiňem jogabyny şu birki hepdelikde belli bolmaly-la. Tamam biri okap ýör indiki ýyl ýene üçüsi taýyndan taýynlanyp ýör üçüsi ýaňky podkurs okamaga ýa italiýa prosto guwanjyň garyndaşlary boljak ýaly
Aman. E bärde şu pasos dost bolan soň biram ýaňky ýalak meselem düýn bir bilen söhbetdeşlik edemde hatda iki iki gün öň e, şo Olar nemä barýan eken? Germaniýa podkursa barýan eken. Ýöne ge özüniňem agyr nemesi bar eken, sertifikat bar eken, dil bilýändigi hakynda welin, biram näçe hasapda bir aý pesli pul görkezmeli, ýaňky diýşiň ýalyk pul, pulam on müň üstünde, on müň ýewroň üstünde, ondan soň we pulam bloklaýar. Hany, neme tarapy? Aňyrdanam, meselem, bärden wiza almadyk ýagdaýynda-da aňyrdanam hiç bir şekilde puly berenok. Hany, şol tarapy bar eken. Ondan soň bäri şoň bilen söhbetdeş bolamda, geçende şol A1 sertifikat, dil sertifikady bilen girende şony kabul etmändirler, bu ýetersiz. Ýene bir azyk üstüne goşup gel, ondan soň neme diýip dursaň, ana şol ýagdaý.
Oý, nemisler, ýaňy agzym şeýdip durdy, sekiz müňden on müň, dogry aýdýaň. Sekiz müňden on müň görkezildi. Nemisler, awstriýalar, şweýsariýalar Wiza temasynda agyr ýurt ýoga. Gaty agyr. Gaty agyr. Gaty köp zady soraýarlar. Ýöne onuň barly saglyk deme soraýar, strahowanie, ol bul. E, olaram detal şulardan alsaň bolýar, mundan alsaň bolanok. Ýene bir zat. Geleňden soň dokument temalary. Şoň üçin nemisçe bilmeli, eýýäm ýaňky diýşiň abyry ýetenok, aý kalmaly. Aý garaz. Germaniýa. Berýän zadyna görä o diýen gyzykly gelenok. Men ýöne gyzyklanýan wagty meň dostlarymdan, tejribelerinden bilýän, olary diňledip, olar bilen söhbetdeş bolýan-da. Yani mut okuw dik mastra gelýärler, okuw mutda Germaniýada. Okuw mut ýöne gapdaly bilen gelýän dertler bar ýöne okuw mut. Awa kynçylyklar bar. Şo okuwa barýançaň esasy mesele-de ýani şo baryp ýerleşip şo taýyna dokument alyp nemesini alýançaň ýaşamaly rugudyny alýançaň şo kynrak aslynda. Ýaňky ýene bir neme şo Çehiýa zady bar özbekden gidilýär-ä. Şo özbege-de, hany, köp kişi aýdýar, aňsat rak diýýär, ony hem ýaman kän saklaýýaňka aýdýar, käwagt sen dakmaýdyň. Bir aý bilen üç aý arasynda saklap bilýär-de özlerini-hä, sagam saklamaly emesdi, togsan gün diýip aýdýar. Ondan soň bir adam dokumendiňi ilki görýär hem, original dokumendiňi, ondan soň seň eliňe pasportyňy berýär, ýöne yzyňa neme etýär, ugradýar. Ondan soň saňa Saňa seň bilen ýazyşyp biljekler ýa-da jaň edip biljek nemelerinden ýaman giç jogap berýärler dara. Kyrk gün soň jogap berdiler geçende birine, hany ýaman kän sakladylar. Şon ýaly, meselem okuwam bolsa. Şonda şoň üçin hasap göreňizde okuw tölegi az ýalagam gelse, aslynyň gapdalynyň şoňa gitýänçäň çykdaýjylary gaty ýokary. Görünmeýän hasapda görünmeýän çykdaýjylary bar-da, şo ýoly geçýänçäň. Şoň üçin Italiýa kellagyrysyz, gül ýalak. Ýa-da meselem Rumyniýa meselem bolýar, Şengene girýär indi Gülýarak. Hawa, Rumyniýada aňsat biram Estoniýanyň dokumendi iş aňsat göni derrew oçert berip bilýär. Dara meselem ýazýaň, sms, mail atýaň şolaň hemmesine. Ol hem bir hepde soňra ýa-da şuny ýalyrak durumyňy düşündirip aýtsaň, men okuwa çaltrak barmaly diýip, eger eňde okuw çakylygyň bar bolsa, okuwa-da belli bir wagtyň içinde barmaly bolsaň, olaram derewjik oçerdyny berýär saňa. Saklap duranok-da gereksiz sebäplerden ýa-da ýene diýip, ýa-da garaş diýip duranok. Zerur eberem dokumentin düzüw bolsa Hany meselem strahowaniýany şu firmadan aldyň diýenokda kimden alsaň gyzyk bille şo şu taý geçýän strahowaniýa we diýerik otuz müň ýewroluň üstünde seň ätiýaçlyň üçin hemen alybilseň boldy olar üçin başga hiç zat kän idäp sorap duranok şumy şumy diýip duranokda a b diýip duranok hany şo tarapy gowy şoň üçin edil onda häzirki ýagdaýda şol ýaşlaryň gidip biläýjek ýaňky ýaly italiýa dil kurs türkmenistanyň bilen rumyniýa bakalawr master biram şo estoniýa Estoniýa gowy, Estoniýa gowy. Ýa näme däl ýöne Italiýa diňe dil kursdan ha, näme? Sapak okadýarlar sen. Biziň Türkmenistanda ýaňky näme okajagyňa görä da, sen häzir doktor, medisina okajak bolsaň, şoňa görä biologiýa, himiýa okadýarlar alty aýlap. Ýok, sen kultura ugruna gitjek, social science okajak diýseň, onda şoňa görä ýene altynjy, ikinji ýarym semestrde şony öwrenýäň. Ýöne iň, iň plýus tarapy şu bolýar. Italiýada okap görkem kultura öwredýärler italýan kulturasy italýan kulturasy rim ýa-da roman empire diýä ondan renessans diýä ondan da vinçiler mikelanjelolar şolaryň hemmesi türk ýa-da şu wagtky modern science diýen zadymyz aslynda italiýada başlaýar-da italiýa rim rim imperiýasy wagtynda da modern science-iň fransiýa italiýadaky e, bolup geçýän soňundan hem ýa-da industrial revolution ýa-da diýä an gelýär şonuň üçin şo zatlaryň düýbünde başlaýaň-a, bir kultura oturan ýurtda. Käbir zatlar sen okap öwreneňok, ýaşap öwrenýäň. Iň gyzykly ýeri şo. Sen içinde gezip ýörkäň jemgyýetiň içinde şolary öwrenýäň. Meselem, türkde gezip ýörkäň isleseň-islemeseň Osmanly barada, Osmanly imperiýasy barada öwrenýäň-a, isleseň-islemeseň. Köprüň ady bar, ol ýöne bir muzeýe gideňde görýäň. Şo zatlary öwrenýäň, isleseň-islemeseň. Italiýada isleseň-islemeseň öwrenýän zadyň kultura bolýar. Ýani gözüňi ýumup gezseň hem kultura öwrenýän.
Hawa. Olam köne taryhy nemelerem bar-da, şol nemäň içinde Rimde, Ukrainadada-da, oňa-da göni görýäň-de, gözüň bilen janly görýäň. Hawa, dünýäde turizm ýöne iň köp gidilýän ýurtlaryň biri-de. Iň köp gelinýän ýurtlaryň. Şo tarapy gyzykly. Okuw temasynda. Indi oku okam okajak gel diýenler bar kara. Oku okajak gel men özüm daşyndan öwrenjek diýen nemeler bolýar kara. Şolar şolar hem gyzyk gelýär maňa men oku okajak gel okuwda öwrenýän zadymdan has köp internetde öwrenip bilýän diýen düşünjede bolan.

soňunda öwrenýän zadyň üç ýyl, dört ýylda öwreniljek zat da, gaty az zat. Onnoň tejribäň ýok, ýene praktikada ýok bolaňsoň, aslynda uniwersitet okamak üçin gitseňem bir manysam ýok bolup dur, şonda öküzek bolýan ýaňky gaty top lewelde okaýan bolsaň, ony bilemok, ýöne o taýlarka özümem gitmänsoň, ýöne oň daşynda umumy şu şu okalýan ugurlar bar, okadylýan sapaklar, zatlar, Kän o derede çuňňur bir okadylýan neme däl, öňki ýaly. Tä internetden okamak, öwrenmek we bir zadyň üstünde işläňde has köp öwrenýäniň üçin, esasanam tehnologiýa bilen işleýän bolsaň. Şonuň üçin maňa gyzykly gelýär kän neme tarapy däl-de, ýagny diplom tarapy däl-de, asyl öwrenmegiň özi.
Aşakda sorag sorapdyr, Ýewropanyň haýsy ýurdunda iňlisçe podkurs okamak gowy gowy bolar diýip aýdyp beräýiň diýip. Bu gowy gowy bolary nämä görä aýtmaly? Indi budjete görä aýtmalymyka ýa-da nämä görämi? Ýa okap ýörkäň şertler barada. Ýewropada iň iň köp iňlisçe podkurs okalýan ýer Malta. Men özüm Maltada bir ýyl ýaly ýaşadym. Malta, Koreýadan, Ýaponiýadan, Türkden, dünýäň köp sonýa ýurtlaryndan Angliýa gaty gymmat bolansoň pat kurs. Maltaňam dili iňlis dili bolansoň, iňlisleň koloniýasy bolanda. Malta şo temada aňsat. Wiza temasam aňsat. O nemede kör, kurs merkezem köp. Her hilisi bar, üç aýlykdan alty aýlyga, bir ýyllyk isleýşiň ýalysy bar. Agşam okalýandan gündiz okalýan. We neoňky nem şertleri kyn däl. ýerini nem etmekdara. Malta iň amatlysy, iň aňsady Malta. Men ýany bilen işlemekçi bolýan diýä. Hem okat hem dil. Maltada dil dil okuwy bilen baraňda işläp bolýan bilemok. Eger bir ýylyň üstünde, 6 aýyň üstündäkiler long term diýilýär-de, uzyn uzyn wagtlyk galynýanlarda işlemäge rugsat berilýär. Öne gysgalarda berlenok. Ony alty aýyň üstünde bolan ödäwsoň, onda malda-da işläp bolýar. Wah, maltaň işgärleriniň azyndan üç ýüz müň, üç ýüz otuz müň, üç ýüz elli müň adam ýaşaýar-da, umuman. Iki, üç-dört sany ada, esasy uly ada, ady Malta, beýleki ýer Gozo diýýär, esasy uly adada bolup geçýär. Emma-da uly ada diýýäniňem bitjejek, kartada görübem bolanok-da. Ondan Hytaýyň gowy tarapy turist köp gelýär, turizm bilen ýaşaýan üçin we ýerli maltiz diýýärler-de ýerli halka. Ýerli halkam kän däl, işlemäge ýetenok. Ondan daşyndan gelýän Serbiýadan, ondan-mundan türkden gelýän, ýaňky şo töwerekdäki ýurtlar Gresiýadan zatdan işlemäge gelýär. Italýanlar gelýär işlemäge Italiýanyň nemesinden, sausyndan, ýaňky günortasyndan, Sisiliýadan zatdan. Şonuň üçin maňa iň gowusy e, dil dil ugrundan he, alçykdaýjy bilen işlemek mümkinçiligi köp we neme däl, berk däl. Hmm.
Ýöne şoň Oňa da ýaşaýyş näme hem gymmadrakdyr.
Belki ana otaýdan ne bolsa. Ýok, ýok, Malta gymmat däl. Malta bar, gitjek seret. Maşyn bilen sürýäň-ä. Bir sagatda Aly ujuna çykýaň, ýarym saatda-da beýleki, demirgazykdan günorta gidýäň ýarym saatda, ondan gündogardan günbatara-da bir sagatda gidýäň Malta. Kiçijek ýer. Ondan ýaşaýan ýeriň indi maşyn zat arzan zat-aýda. Rol sagda nemede dur, ýöne iňlisdeňki ýaly rol nemede sagda durýandyr. Maşyn sagynda. Ondan gowy tarapy şäher turizm ýeri. ýerine girýäňä gymmat turistik ýer. Ýöne şoň üstürägine çykýaň az ýaşanok adam ýok diýýänä neme däl. Kiçi bolsada adam ýok. Şoň üçin Maltada bahalar gaty köp oýnaýar. Iň esasy turistik ýerlere gidýäň iki müň ýewra öý tapaňok. Meselem gowy beýleräge süýşýäň sekiz ýüz ýewra. Öý diýýär, öý. Italiýada. Çagja şeýle. Alýar. Hawa. Olam ýarym sagadam däl diýjek bolýar. Maşyn bilen ýarym sagadam däl ýol. Şonýarak bir ýer. Kiçijik. Dogry. Işler barada soraýan. Işler okaýan ugruňa görä dos, nähili ol ugurlary okaýanyňa görä. Ýöne Ýewropa gelip iş tapybilmeýän adam men entek duşamok. Ýani iş tapybilip iş işläbilmeýän adama men-ä duşmadym entek. Ol okuwçy bolsun, ol ýa-da neme bolsun, okuwyny gutaran bolsun, tapawudy ýok. Şu wagta çenli Ýewropa geldim, işim ýok, gowy aýlyk gazanyp bilemok diýýän adama men-ä duşamok entek.
Ýokarda birem gowy neme ýazypdyr, komment ýazypdyr, bara uniwersitet diýlende biziň ýaşlaryň kellesinde diýýär, esasy türk bilen Russiýa janlanýar diýýär we şo düşünjäni Ýewropa ýurtlarynda öwrersiňiz diýip umyt edýärin diýýär. Maksat, maksat, bu da şol Ýewropa. Kömek etmek. Menä geçen gowy habar, Türkmenistan, Türkmen howa ýollary Milana reýs açypdyr, eýýäm ikä çykarypdyr ha reýsi. Frankfurta iki sany, Milana iki sany, Londona iki sany. Tomusky reýsler iki iki iki hepdäniň üçünji altynjy günleri Milana iki topar menä gaty begendim ha diýdim. Hezil boljag diýdim Italiýa. Italiýa Moskwada aralykda. Hawa.
Özüňiz backendde bolupdyrmy diýip sorapdyr. Hawa, backendde bolupdyr bolup işleýärdim, indi işlämok. Kulineriýa tarapyndan iş tapdyrýamyka? Iş ýaman köp-de şo temada. Şo temada iş köp Dursun Suhanowa. Şo temada ýöne dil bilmeli, iňlis dilini bilmeli azyndan. Azyndan iňlis dilini bilmeli. Haýsy ýurdam bolsa, soňundanam baran ýurduňyzyň dilini öwrenmeli-la. Logistika, logistika boýunça sertifikatyny, logistika boýunça ýaman soragyňa giňiş, menä logistika bilemok dost Ahmet. Ýöne sertifikat alyp bolýanyny bilýän, ýöne sertifikat alaňdan soň iş barmy ony bilemok. Indi o soraglaň biraz seň şahsy nemäňe görä.
Bak sorawa. Efire alyp bilersiňmi diýip ýokardan sorapdyr. K ýaz berip diýip bara. Efire däl-de sen soragyňy ýazsaň bara şonda has gowy. Indi giňişleýin gürleşjek bolsaň edil Malta barada soraýaňda indi ol o temanam diýýän-ä Maltada gaty köp näme bar. Mugt konsultasiýa berýärler. Indi şo taýda işläp ýören adam. Men özüm Ýaşam soň to duşuşan adamlar hem barda ýaňky çärede zatda gidilýä gürleşilýä ol näme edýäň diýä ikiden biri ýa men ýaly işleýä internetden remut işleýä ýada okuwa gelipdir dil kursu haýsam bolsa biri köp nemyslar hem gelýä köp maltaň gowy tarapy şol onnoň neme köp internetden ýazyp maltada language course diýeňde eýýäm bir topar adam mut neme berýäda konsultasiýa. Ee, sag. Ee, Ahmet seň soraglaryňa men jogabym ýok. Dogry. Logistika akademiýa barada bilemok. ha. Sen ony internetden gözläp gowy tapandysaň, men edil o derejede bilemok. Men näme iş edýän? Men ö- özüme, öz kompaniýamy, özüm software inžener bolup işledim şu wagt çenli. Indi öz kompaniýamyň üstünde işleýän Belgiýada. Şamämmet senem şu taýda okuwa gitmek isleýän adam maňa şolara kömek edýä. Ýalňyşman, köp pul çykarman diýip. Şo gyzykly temada möhüm. Birinji sapar edýäňde durmuşyňda tamam okuwa bir gezek gidilýärde umuman bir ýa iki gezek gidýäň. Şo bir gezekde-de ýalňyş edýäň bolsa köp çykdaýjy çykýar. Şo çykdaýjylary etmezýärek.
Ýazýanka aýdyşymyz ýalak, iň aňsadrak gidilýän taraplara ugur görkezýäs sany kyn bilen kösenip bermän. Ondan soň gerek bolsa soň o taýdan geçäý, o taýynyň nemesini alyp ýaşmaň ugurlaryny alyp geçjek bolsaň. Şu iň möhümi şu. Ýa günüň soňunda, iň soňunda Gollandiýa gowy, gowudyr şertler gowy, meselem Gollandiýa göni gitmek kyn. Şonuň üçin Italiýa git, Rumyniýa git, ondan soň Gollandiýa geçip bolýar.
Hawa.
Ýoşupjan goşmaça soraglary alaýaly, okuw hakynda soramak isleýän bar bolsa, Ýewropadaky okuw ýagdaýlary barada jogaplaly. Ondan soňam Kurseriýa ýa-da Freecodecamp ýaly diýýär.

Tamam par muny mete getmeden soň. Ýöne Polşada işlemekde Maltada işlemek has gowy. Eger edýän işiň tehnologiýa däl bolsa, ýöne meselem, ony aýdyp biljek. Maltada iş, iş, ýani ýewro da ta ýewro, turist köp bolan soň pul gazanmak näme. Şonuň üçin gelýärler da işlemäge tamam köp. Magistratura üçin nähili mümkinçilikler? Magistratura Türkmenistan Andan eger gitjek bolsaňyz, iň esasy zat ýaňky Germaniýanyň dadyna bilmeýän ýokdur. Bilmeýänler bar bolsa-da Germaniýada dat bilen okap bolmak barada meň dostum özi okan wagtynda ýazdy-da şu temada häzir men tapaýyn ony. Ýöne Italiýa Italiýa öz uniwersitetleriň web saýtyndan tapylýar iň gowusy. Ýaňky okuw temasyna. Men ýöne Germaniýa barada nemäni paýlaşyp çenli, Germaniýada bakalawr okamak barada-da, Germaniýa magistratura almak barada, Germaniýa wiza almak barada-da meň dostum Ojar özi Germaniýada okady. Bast magistraturasyny dat bilen okamady, ýöne dat bilen köp neme etdi, tabşyrdy, dat etdi, almak üçin dat stipendiýasyny. Şoň ýazan dört sany nemesi bar. Bloga türkmen dilinde şony şo taýdan okap tapyp bilersiňiz indi Germaniýada magistratura okamak barada. Italiýada magistratura okamagam ýaňky diýşime her web her uniwersitetiň öz web saýtynda ýaňky Italiýanyň top uniwersitetleri diýýäňiz top universities in Italy şo taýdan uniwersitetleriň hersiniň öz web saýtyna gidip seredip bolýar. Hä dat scholarship gerekkä bolsa men men maslahatyma Italiýa Fransiýany bilemok Fransiýanyň meni şon ýaly nemes bar ýöne ýaňky näme teacherlere molamçylyk orundan bolsa Italiýa Italiýada ýene gymmat däl okuw we ýöne näme Mugallym ol-da oda möhümdara gelip nähili çäkledi. Çünki mugallym bolup men häzir Italiýada iňlis dili mugallym bolsaň hawa pul gazanyp bolar tä näme üçin italýanlaňam iňlis dili gowy däl. Bularda-da köp kurs kurs bar şonuň üçin italýan mugallym gerek iňlis dili mugallym gerek. A ýöne mugallymçylyk bilemok taryh zat ugry bolsa kyn temalar dara olar öz dilinde okadýar şonuň üçin magistratura üçin English language. English language Fransiýa zada serediň onda. Fransiýa ýaňky i näme temasynda Fransiýa, Italiýa. Şolaryň özüniň iňlis dili. Men Fransiýa Parižde gezip ýörün metroda bar. Hökman indi turist köpä. Rimde de Parižde de bolýar. Metroň içine girýäň bolýar reklama bar. Iňlis, türk dilisi, Istanbulda iňlis dili kurs merkezleriň reklamasyndan geçilen o, hemme ýerde şonuň reklamasy bar, ha? Meselem, Mejidiýeköý taraplaryna gitseň dan doly. Pariž bilen Rimde-de şon ýaly. Sebäbi turist köp gelýär, iňlisçe bilenok halk. Bular ondan mejbur okamaly, öwrenmeli bir zady. Şoň üçin ýaman uly bizneslarda entägem şol şu Fransiýa bolmasa diýýän Fransiýa, Angliýanyň goňşusy-a, kanaly geçseň şo bolýar, Iňlis kanalyny geçseň. Ýöne şon ýaly şonça turist gelmegine garamazdan iňlisçeleri o deýin gowy-da, italýanlaňam, nemeleňem, fransuzlaňam. Şoň üçin iňlisçeli nemeleri bar. Men özüm Campbell okaýan wagtym Internetden bir mollagym Amerikadan gelen Fransiýaň bir kiçiräk şäherinde mekdepde mollum bolup işläp dur, daşyndan hem kän buludan neme edip dur, sapak berýärdi. Fransuz bir hususy mekdepde mollum. Şu Amerikadan zatdan getirip okadanlarynda-da ýene gowy däl, bilen okuwlar bar, aralarynda bar gowulary, ýöne öwrenmekde Kynçylyk çekýär. Italýanlar, fransuzlar, ispanlar hem şeýle. Iňlis dili ugrundan. Iňlis diliň gowy bolsa, ana şo taýda iňlis dili öwredip, näme edip bolýar, işläp bolýar. Mol mol eýni molum spesifik molum barada men bilem wa nähi molum näme molum bolup işlemeli abdylla
Oýa gutaran ugruň näme? Haýsy maglumatçylykda kämil gutardyň? O-da möhüm. Buram ýöne şo taýdan emet edýär-ä, nälik diýsem, dokumendiňi şo ýurtda, neme, diplomyňy şo ýurtda geçerli etmek, etmegem ýaman kynrak mesele bar-a. Dogrusu. Hawa, Tassykltmak gerek.
Tassykltmak ýaman türkde-de ýaman kän saklanýar. Mysal üçin türkde şu wagt lukmançylygy gutaran bar bolyň. Garaşdyryp dur da şu wagt şoň dokumentini. Kän göni derrew men Ýewropada geçer ýaly alna işläber bolanok. Hany şo ýagdaýlaram kynrak. Diplomyň nireden alanam bolsaň. Hany göni näçe özüň ýokary balla özüňe gowy göwnüň ýetýänem bolsa ady sadaň sat tassyklanok we kynrak tassyklaýar tassyklasa-da.
Indi Ýewropada science teacher bolmak bolsa Ýewropa indi beýleki ýurtlar şun şuny seredip görüň Ýewropada sapaklar esasanam science sapaklar öz dilinde okadylýar. Ýagny nemis bolsa nemisçe, italýan bolsa italýança, fransuz bolsa fransuzça. Indi international schoollar, halkara mekdepler diňlisçe okadylýanlary bar, ýöne şonda-da şolaryň dillerini bilmegine garaşýarlar. Uly ýurtlar bar, Germaniýa, Fransiýa ýaly ýurtlar. Sebäbi ene-atalar bar da onuňam. Sebäbi olar gaty köp pul töläp gelýär halkara mekdepdäkiler, ýigrimi müň ýewro zat, okuw tölegi gaty gymmat. Ondan bular ene-atalar bilen aralaryny gowy saklamaga, olar ýene şon ýalak lokalnyý dil bilmegine garaşýarlar. Onda saýens ugrundan okatmak kynrak bärdäki Ýewropa.
Hä, Ýewropada okap, ondan soň diýýän ýaňy. Aslynda şe. Hä, Ýewropanyň diplomyny alypmy? Propan diplomyny alyp okamaly bolsa onda onda bolup biler awa. Onam ýa ýaňky ýaly ok mugallymçylyk ugruny hiç bilemogay. Özüm mugallymçylyk okadym ýöne bilemokkä. Şaňlamada ýene gitdi ine. Oňa Abdylla anyk jogabym ýok. Ýöne okap bolandan soň ýöne bärde mugallymçylyk okamak gowy pikirmi ony bilmedim aý. Olaň öz dillerini bilmeli bolaňsoň. Bir sagada-da ýetip barýas golaýlap. Indi soňky soraglar bar bolsa, belki şolara-da jogaplaýyn soňky birki soraga. Ondan soň bu günki gepleşigi jemläýeris. Ýene birki sorag alyp, Şamämmet jemläliň onda, bir sagada-da ýetip barýas. Hawa, hawa. Ýene bir iki sany soraglar barlygy goşmaça sorag, soň ýuwaşlyk bilen ýatyp salam bolýar. Näme etsem bolýar. Ýa-da goşmaça soraglar bolsa ýaňky diýilişi ýaly Italiýa bolsa goja sorap bilersiňiz we Ýewropanyň beýleki ýurtlaryndan ýene goşmaça arkaýyn meň üstümdenem aňa-da sorap bilersiňiz arkaýyn. Ondan soň Şeýle etsek. Mugallymçylyk ugrundan, mugallymçylyk ugrundan meň okan tanyşym barmykan? Pikirleneýin Abdylla, bilemok. Mugallymçylyk ugrundan okan tanyşym ýok. Ýok, meniň töweregimdäki adamlar ýa ýaňky sosial bilimler okaýar ýa-da ýaňky biznes okaýar. ýa-da tehnologiýa degişli zatlar okaýar. Ýöne eger fizika gyzyklanýan bolsaň, meň maslahatym fiziks, mugallymçylyk däl-de fiziks, science okasaň has gowy bolar. Sebäbi mümkinçilikleriň köp-dä. Fizika diňe science-ni okasaň, education däl-de.
SAT bilen full scholarship alyp bolarmy? Alyp bolýar SAT haýsy ýurtlardan alyp bolýar meselem Italiýada käbir uniwersitetler berýär full scholarship Italiýada olar ýöne geçdidä eýýäm ol scholarship üçin bara haçan goýan bol diýsene tabşyrmaga ýanwardan eýýäm tabşyryp başlamalyda scholarship aljak bolsaň näçe ir tabşyrsaň ondan ýaňky diýilmä Wilnus tehnologiýa uniwersiteti berýär Wilnus Tech esasanam inženerlik ýanem ugrundan okajak bolsaňyz Ondan soňra hususy uniwersitetler berýär, hususy uniwersitetler. Ýöne köpüsi soragyna ol SAT, amerikan bolan soň Angliýada geçýän bolany, Angliýany bilemok men eken. Ýewropa. Ýewropa.
Üýtgeşik, üýtgeşik soraglar soraýarlar oňa. Kyn, kyn. Indi ol Ýewropada scholarship. Ýewropada okuş scholarship, menä dogrymy aýtsam, Amerikada scholarship make sense. Diýýän, tä gymmat, okuw gymmat-da, o taýda tölär ýalylar. Özleri töläp bilenok-da amerikanlaryň özleri onnoň. Ýöne Ýewropada o diýen gymmat däl okuw. We o töleýän çykdaýjyňam işläp gazanyp bolýan. Näme üçin reski bir ýylyň içinde? Birinji hemme zat ýapýaň üstüne puluň bolýada aýlanma. Şoň üçin okuwçy bolsaň Ýewropada okamagyň gyzykly ýeri maşynyňy alýaň meselem student gezip ýörseň prawaňy aldyň tomusuna aýlanmaga gitjek diýseň Fransiýa sürüber Italiýadan hiç kim adyňy tutanokda maraşkawatda sürmekden-ä ýeňil-le. Pikir edip gör. Ma Aşgabada sürüp bolanok maşynyň ýöne gidýän Italiýadan çykýan näme çenli gidýän Pariže çenli gidýän sorajak ýok. Mas nämeňle. Şu tarapy Italiýada okamaň ene men özüm edip bilmedik zatlar men jiglemde döredýän mümkinçilikleri ýöne ýanki ýalak özüm okajak bolsadym Ýewropaň bir ýurdunda okardym bu kam diýen. Prosta näme üçin kultur üçin ýanki zatlar sebäbi bu günki günde näme düşünmediler. Indi meň ok biz okuw gutaran wagtymyz iki müň on üç bolsa, iki müň on üçdäki şertler bilen o wagt ýaňy bir ýaňky tehnologiýa kompaniýalaryň has möwjä uran wagty priloženiýa aý aýfonyň zadyny neme edip androýdyň indi bu güne seredýäň indi şo tema AI-da ondan okaýan ugruň AI

Haýsy ýurda barsaň şo taýynyň ýaşamagyna rugsadyny almalyda ilki bilen. Hawa haýsy ýurda barsaňyz şoň kartyny alýaňyz, kartyny kartyny alaňyzdan soň ondan soň neme edýä rugsat berýä şo taýdan tabşyryp bolýa şo kart gerek ýaşaýyş karty.
Hawa Rumyniýadan gidenler bar. Rumyniýadan aňsatlyk bilen giden bar şo taýynyň nemesini alyp kartyny alyp ýaňky ýaly masteryňkyny bakalawryňkyny Ondan soň ýöne ilki bilen otaýyk bir şekilde barmaly, okuw diýip ýa-da master diýip. Ondan soň biraz wagt sarp etmeli näme göni.
Prawa alyp geliň, Türkmenistanda alyp bilýän bolsaňyz, arzan Türkmenistanda almak, bärde bir iki müň ewraňyzy berýäňiz. Şonuň üçin Türkmenistanda alyp bilýän bolsaňyz, prawaňyzy oglanlar, gyzlar alyň. Bollanmy? Jemlälimi? Başga sorag ýok bolsa, galanlaram köp minnetdar gatnaşanlara sag boluň. Goşmaça ýene soraglar barsyda ýene gürleşiberis sorasaňyz. Häzirlikçe. Ýene muny hem bu nemäni hem prýamoý efirem seýw edýär. Sag şoň aşaňada sorap bilerler. Doly görnüşini aşagynda. Ondan soň ýa-da biziň özümizde sorap bilerler. Hawa, soň ýutuba-da goýulýar onda. Hawa. Bollanmy? Sag boluň hemmäňize.